Azul fell-awen ay atmaten, lehna n Sidi Ṛebbi Illu-nneɣ ad d-tili d mya-l yiwen d mya-l yiwet, kenwi wigad ad aɣ-d-ismeḥsisen tikli-nneɣ deg uselmed-agi treṣṣa ɣef tira iqedsen, laxaṭer mya-l tira iqedsen sɣur Sidi Ṛebbi Illu-nneɣ i d-tekka, twulem i uselmed. Imi i d-ttunefk tikci n uselmed, ihi ayagi ad yili i useǧhed d unerni di tmussni n Sidi Ṛebbi d wawal-is. Illu Sidi Ṛebbi d netta i ixelqen igenwan d lqaɛa d wayen akk yellan, ayen ttwalint wallen d wayen yefren ɣef allen. Deg wayen yefren ɣef allen, Sidi Ṛebbi yexleq lmalaykat. Lmalaykat, ɛlaḥsab awal n Sidi Ṛebbi, d leṛwaḥ i iqeddcen ɣef Sidi Ṛebbi. Nezmer ad nɣer ayagi di tektabt Iɛebraniyen, liṣḥaḥ amenzu, taṣeddart tis rbeɛṭac. Yiwen si lmalaykat-agi isemma-yas Yasuɛ Lmasiḥ, Ṣṣulṭan n ddunit-agi. Nezmer ad nɣer ayagi Di Linǧil ɛlaḥsab Yuḥenna, liṣḥaḥ wis rbeɛṭac taṣeddart tis tlatin, yenna-d, Sselṭan n ddunit-agi ur yesɛi acemma deg-i, neɣ ur iḥekkem ara deg-i. Ɣef wayagi d tebcirat ara d-naf d lemtel di tektabt n Ḥizqyal i d-yettmeslayen ɣef ssulṭan n tmurt n Ṣur, ad nefhem d akken ttmeslayent-d fell-as, akken daɣen sbegganent-aɣ-d, qqarent-aɣ-d ayen yeɛnan ssulṭan n ddunit-agi yettusemman

a win yerran ddaw uḍar-is leǧnas. Kečč teqqareḍ-d deg wul-ik, Ad aliɣ s igenwan, ad ssaɛliɣ akersi-w n leḥkem, nnig n yitran n Yillu, ad qqimeɣ ɣef wedrar n temlilit, di tqernit n umalu, ad aliɣ ɣer tqucac n usigna, ad cbuɣ win ɛlayen, Ad cbuɣ win ɛlayen. Ad d-rnuɣ ad ɣreɣ taṣeddart nniḍen di tektabt n Ḥizqiyal, liṣḥaḥ wis tmanya u ɛecrin, taṣeddart tis snat. A bunadem, ini i uqerru n Ṣur, Atan d acu i d-yenna Ssid Ameɣlal, Itkebber wul-ik tenniḍ, Nekk d Illu, qqimeɣ ɣef ukersi n Yillu, di tlemmast n lebḥer. Kečč d amdan mačči d Illu, terriḍ iman-ik tfehmeḍ am Yillu. ad ɣreɣ taseddart tis tnac. Telliḍ twenɛeḍ di kullec, tfehmeḍ yerna tzadeḍ di ccbaḥa. Telliḍ di ɛidin leǧnan n Yillu, teččureḍ d iẓra ɣlayen n mkul ṣṣenf. Ad d-ɣreɣ taṣeddart tis rbeɛṭac, Telliḍ d akeṛṛub i yettemceɛɛalen, afriwen-ik ḍelqen, serseɣ-k ɣef wedrar imqeddes n Yillu, tleḥḥuḍ gar yiẓra ireqqen Tikli-k teṣfa seg wasmi i d-tettwaxelqeḍ armi d ass i d-iban ccer deg-k. Seg ukettar-nni i tkettreḍ d ttjara, yuɣal wul-ik yeččur d lbaṭel. Tdenbeḍ, dɣa nefḍeɣ-k-id seg wedrar n Yillu, Telfeɣ-k-id, ay akerrub i iḍelqen i wafriwen-is, si gar yiẓra-nni i ireqqen. Tettkebreḍ si ccbaḥa-nni i tcebbḥeḍ aṭas, tesxesreḍ lefhama-k s ccbaḥa-inek. Akken nefḍaɣ ɣer lqaɛa, ad nwali tayatmaten d akken ssebba i d-ittwaḍeqqer lmelk-igi yellan d cciṭan, ssebba i d-ittwaḍeqqer seg igenni d lebɣi-nni n yines i yebɣa ad yexdem. D acu-t lebɣi-igi? Yebɣa ad yecbu win ɛlayen. Dɣa yenna, Nekkini d Illu. D tagi i d ssebba is i d-ittwaẓẓeɛ seg igenni. Weggad d-yeqqaren belli Cciṭan yugi ad iseǧǧed i Adem, yeẓra-it-id Ṛebbi seg igenni, annect-agi mačči d ayen i d-qqarent tira iqedsen. D ayen ur yellan ara deg wawal n Sidi Ṛebbi. Ad ken-id-ɛerḍeɣ ad d-neldi Taktabt uweḥḥi n Yuḥenna, liṣḥaḥ wis tnac, taṣeddart tis sebɛa, ad nwali amek i d-yettwaẓẓeɛ neɣ i d-yettwanfeḍ cciṭan seg igenni. Ad ɣreɣ ihi taṣeddart tis sebɛa. Yekker umennuɣ deg igenni, Mixayil akked lmuluk-is sekkren amennuɣ i lweḥc-nni, ula d lweḥc-nni akked lmuluk-is sekkren amennuɣ, lameɛna ur ɣliben ara, yerna ula d amkan-nsen deg igenni iruḥ-asen. Yettwanefḍ-d lweḥc-nni ameqqran, azrem-nni n zik yettusemman Iblis, Cciṭan win yettɣurrun ddunit merra. yettwanefḍ-d ɣer lqaɛa, yerna ula d lmuluk-is ttwanefḍen-d yid-s. Taṣeddart tis rebɛa tuder-d d akken Iblis neɣ Cciṭan-agi mi d-ittwanefḍ, ittwanefḍ-d s tis tlata n yitran n igenni. Yewwi-d yid-s tis tlata n lmalaykat, d lmalaykat-is. Ad ken-id-ɛerḍeɣ ad d-neldi taktubt n laṣel n ddunit, liṣḥaḥ wis sin, ad d-bduɣ leqraya si tṣeddart tis ṛebɛa. Atan wamek i tɛemmer ddunit mi d-ttwaxelqen igenwan d lqaɛa, asmi i d-yexlaq Umeɣlal Illu igenni d lqaɛa. Imiren, werɛad i d-telli ṭṭejra n lexla di lqaɛa, urɛad d-yemɣi leḥcic di lexla, axaṭer Ameɣlal Illu ur d-ifki ara ageffur i wakal. Yerna ulac amdan ara ixedmen akal. Lameɛna yuli-d yiwen n wagu si lqaɛa, yessew akal merra. Ameɣlal Illu imessel-d amdan deg uɣebbar n wakal, iṣuḍ-as deg wanzar n nnefs n tudert, imiren yuɣal umdan d tarwiḥt yeddren. Amin Ad nefhem d akken mi d-ittwaḍeqqer Iblis d lmuluk-is ɣer lqaɛa, ulac amdan di lqaɛa. Ad d-nṣeḥḥaḥ daɣen aselmed n watmaten d-yeqqaren d akken Adem mi yedneb yella deg igenni, yeẓra-t-id Sidi Ṛebbi ɣer lqaɛa, annect-agi ur iṣeḥḥa wara, mačči d awal n Sidi Ṛebbi. Adem imessel-it Sidi Ṛebbi di lqaɛa, di lqaɛa-yagi, deg uɣebbar n wakal. Cwiṭ kan ar zdat, ad d-naf azrem d akken yemmeslay akked tmeṭṭut. Bɣiɣ ihi myal yiwen, myal yiwet ad iṣṣeḥḥaḥ ayen yellan deg-s, mačči d aselmed n Sidi Ṛebbi, ad yeṭṭef ayen yellan d awal n Sidi Ṛebbi. Aytmaten-iw, ad nilit di tidet, ur nettilit ara di lekdeb, akken daɣen ur nettilit ara di leɣlaḍ. Laxaṭer deg yiwet n tfekka i nella, d tafekka n Ssid-nneɣ Yasuɛ Lmasiḥ, s yiwen n ṛṛuḥ ara nelḥu, d ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi. Sidi Ṛebbi ad ken-ibarek, ad wen-d-yernu tamusni deg wawal-is s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. Amin.